Eh, eh mwana mkala. Nda ndiko dzula hapa nda ndo dzula hapa ndiko ndiko za muhumbula. Ndiko la marambo a ṱhoho hapa ndi ri ah. Zwavhuḓi vhuḓi ndi na thaidzo na vhathu vho no soko dzula vho vho nzwinzwimala. Huna vhathu vhane vha ḓo soko dzula vha soko dzula vho ṱungufhala. Ndi khou ri ndi vha vhudze u bva na musi. ni ḓo fa ni songo takala vhutshiloni kha vha litshe u tshimbila vho u dzula vho nzwinzwimala vha ḓo fa vha songo takala nga ndavha ya muṅwe muthu ane khou ḓiphina nṋe ndi kongo to ndi vha vhudze hu na vhathu vhane vha dzhia ungari vhathu hezwi ni tshi vhona muthu o takala zwi amba uri o to thoma a kiḽina thaidzo thaidzo a dzi kiḽiniwi zwi amba uri vha dzhia u nga ri muthu ozwi ni tshi vhona muthu o takala o thoma ita spring cleaning kha thaidzo a hu na spring cleaning cleaning tsha thaidzo ri takala thaidzo dzi hone vha tshi khou bva hayani hu na thaidzo khulwanesa hu dzhene kholo hu tshi khou pfhi ho dovha zwiṅwe zwezwiḽa zwe vha vha khou ela zwone zwe vha vha vho ela zwone hayani vha wane hu tshi pfhi ho dovha zwiṅwe zwezwiḽa ni kha ḓi ri no relaxa ha ḓa iṅwe thaidzo futhi ndi khou tou ndi vha vhudze a hu na hune vha ḓo relaxa hone ni ḓo lovha ni songo takala vhutshiloni mutakalo ni to ḓi itela hezwi arali hu na thaidzo vhone vha takala thaidzo dzi hone eh ndi ndi na vhuthada vhathu vhane hezwi arali hu na vhathu vhane vha dzula na vhunyunyu thi khou hana u dzula khou sokou semekanyiwa muhune a dzula hone tshiṅwe tshifhinga ni ya wana no bva no semekanyiwa kha musi u tshi khou pfhi ani thephi yanga none no vhifha no ita mini um none thi ḓi zwone nda tongola mi ndi dzula na ini vhone vha bva vha songo gama vha bva vha songo tamba vha bva vha songo ita na roll on vha bva vho shanda na bunugu dza hembe kana vho shanda bunugu dza roko kha vhari ndi vha vhudze zwiṅwe zwithu hezwi ni tshi ita ya zwone mani kolo nanisa uri hu to vha na thaidzo khulwanesa futhi zwino arali vhone vho vha bva vho semekanyiwa hayani ndi tshone tshifhinga tsha uri vhone vha vhe clean ni tambe lune lo guma ni tambe ni vhe clean vha bve vho nakalela hezwi vha tshi ṱangana na vhathu muthu wo tou thoma u ṱangana naye ndi khou vha vhudza nṋe vha ḓo pfa a tshi ri ha ṅwana washu ni khou fanelwa hezwi a tshi ri ni khou fanelwa u khou bva litsha tshilonda tshe vhone vha bva natsho nḓuni thaidzo ndi ya uri vhathu vha bva vha songo ṱanganana o bva a songo gama o ṱanganana a songo o shana bunugu dza hemmbe a tshi swika ngei phanḓa vha tshi wana e, riṋe ri tshi ri hu na gwakwa hu na gwakwa vho bva vha songo ita rule on hezwi ri tshi ri hu na gwakwa vhone vha dzhia u nga ri khou amba vhone vha khou kwalela na riṋe zwino thaidzo dzo no vha ngana zwino vha ḓo vhona hoyo muthu wa vha dzula tsini ya zwino a vha ḓo sedza muthu ane vha vha tsini naye zwino muṅwe na muṅwe no khou i sedza i video arali vho dzula tsini na muthu wapo kha vha ḓo mu sedza hoyo muthu wa vha mu lavhelesa zwino ndi ene muthu ano khou tambulesa nga thaidzo fhirisa vhone ndi khou amba nṋe ndi tshi khou amba hezwo nda ndi khou itela havha vhane vha sokou dzula vho nzwima ndo amba nṋe nda ri a huna damu ḽi si na ngwena ni songo dzhia u nga ri a huna muthu uri muṱa u si na thaidzo na wana i siyo thaidzo ni ḓivhe zwauri yo tou dzhia break i khou ra ḓuvha i muṱavhani i ḓo vhuya kha vhone vha songo relaxa vhutshiloni vha dzhia u nga ri vhone a huna na ḓuvha thi ḽine ha ḓo tou pfhi thaidzo dzo tou kiliniwa ndi khou ri kha vha ḓibvise kha u fara mafhungo a vhaṅwe vhathu ndi khou ri kha vha pfhe zwine nda khou amba zwone thaidzo ndi thaidzo thaidzo i songo vha vha songo tshintsha vhutshilo havho nga thaidzo nda